Lawas kita kada batamuan buhannya le. Amun bahari itu kita mendengarkan cerita dari urang-urang tuha bahari dari paguruan kita itu tentang Tuan Guru Sapak. Cerita Tuan Guru Sapak ni nah kita dengarkan asal muasal sidin tu datang ke kerajaan Indragiri. Sidin di sana kada langsung berceramah, kada langsung membuka majlis taklim, kada langsung mengajari urang di masjid di musola akad di sidin tuh bakabun di parit hidayat tuh nah sepak dah di situ sidin baulah tangguk baulah nang apa tuh meraut berarautan gitu meraut paring meraut rutan jadi ada masyarakat timbul masalah nah disitulah sidin tadi mulai dikenal orang kenapa sidin yang menyelesaikan masalah itu. Orang lain dida yang menyelesaikannya. Sidin merasa berkewajiban menyelesaikan masalah tadi dah. Akhirnya dikenal orang sidin. Sidin kada pamer, kada memang dibutuhkan bapak. Sidin merasa berkewajiban menyelesaikannya. Nah, itu ulun dengarkan cerita dari orang tuha dari paninian, dari paguruan. Kayak itu ceritanya. Muasal-muasal sidin dikenal urang. Amun kita wahini kada bulik dari pondok tadi baharat. Donya kesana kesini betapihan baju koko nang baju bakupiahan tu kada balalapasan. Eh, langsung handak balegak. Eh, te kaina mun bulan maerat tu lah, isra maerat bulan rajab tu. Aku telpon kawan yang mana sana. Eh, kayapa di sana?

Hudah jar kawan, nah ham ancap motong. Kaajap manuk, mutas dah. Oh, baik haja leh habar kayatu haja leh. Iyo ha, kaina pulang kita sambung. Kayatu dah. Nah, nelpon pulang kawan yang di lain palangeran. Nelpon di sana, kayapa di sana sudah kah acara-acara merah Maulad? Oh, belum. Oh, belum. Kayapa kawa ka panitianya? Hiih, panitianya. Wah, panjang pandir nah. Wah, cerita habar kayane-kayane. Nah, hudah itu hujungannya cerita. Ayo am kawan yang diorbitkan ya, ceramah di situ. Mana lagi? Kita gantian. Kena mun aku jadi panitia sini kau pulang ya. Wah, ma, mulah jaringan. Itu. Mulah jaringan. Balaga. Caranya tuh ini tak. Tapi kada apa-apa pang, kada salah kada. Cuman kadang tuh taliwati. Taliwatinya apa tak? Handak dipakai terus. Balasannya mana pang. Inya kada makaiku urang, di kampungnya surang gin amun hingkat to mun ada acara ni inya yang caramah, kada makai urang lagi. Nah, kampung urang hunya inya tu pang, taliwat. Udah taliwat gini banyak pang ada deda nang papa kecil lagi. Akhirnya urang pun disalahkan. Ada acara yang ceramah erat mengundang tuan guru yang lain, mengundang tuan alim yang lain. mengundang peguruannya agen nah salahnya kada datang kada ah semerat mana kah tahu aja kada datang ya kan gitu aku aja anu sibuk ya ini menghadiri acara maulid lain Wah, mana pang nganggur di rumah eh main HP ini di rumah kayak itu strategis tidak uah orang wah ini itu lih lucu modelnya mau dilihat ya tak nah kayak ini mau ada nyeralo leh sot lalo

rencana acara nih besar besaran misalnya ah, panjang pandir tak kena panjang pandir tuh akhirnya tuh lawas dibawa oleh panitia tuh deh singgah ke rumah wow mengenalkan diri tuh mengenalkan diri aku dari sini dari sini dari sini ah, ini deh ay panitia tak terpengaruh ah amun ah, kayak itu kebetulan kami ini Kaya apa mun pian haja? Wah langsung ah, oh bisa jua jar aku cih, gaya lah mencari mengenalkan diri tadi kaitu, hmm ngalih ai, panjang pander gara-gara panitia bepadah belum dapat penceramah lagi udah lah dikenal di situ, kaina di situ udah hujung-hujungnya ceramah selesai ceramah menceritakan masalah

dan menceritakan tentang Tuan Guru Jamal. Bahari Tuan Guru Jamal dari Banjarmasin tuh bah rancak bana datang ke Temidahan. Apabila lagi ada kena piket menjaga di Sapat tuh sampai ke kami di anu sana belentak. Di belentak ceramah sidin. Bah kami katuju mengiringi. Lagi halos tuh nah. Uma abah kami mengiringi, kami nah mengiringi di belakang.

sudah belajar di sana. Nah, itu buhannya lah mudah-mudahan kita nih ingat lawan sejarah-sejarah bahari toh paguruan kita tuh orang-orang alim dari kita tuh jadi tekan supaya kita tadi itu bersemangat bukan membanggakan diri bukan merasa mulia kada bersemangat supaya kita tadi itu kada buang orang-orang alim dari kita dari bubuhan kita tadi